גיי נישט ארויס מיט בחורים וואס רעדן ניבול פה, ער האט נישט געמיינט, ער האט נאר געמאכט א מיסטעיק, לאז אפ, געב אכטונג, ווי לאנג נעמט צו געשאסן ווערן, דו ווייסט ס'איז געווען אין די נייעס יעצט אז מ'האלט אינמיטן מאכן א מאווי און ער האט געדארפט געדארפט ארויסנעמען א פעיקע גאן און ער האט גענומען א עכטע גאן און געשאסן א עקטער, האט זיך איבערגעדרייט, די גאנצע שטאט האט זיך איבערגעדרייט מיט דעם, און ער גיבט איימסארי, מ'קען נישט זאגן איימסארי? דו האסט אן א חבר וואס רעדט צו די ניבול פה, אדער דו לאזט אויף דיין טעלעפאן אריינקומען מעסעדזשעס פון ניבול פה, אדער איינער שיקט דיך א פיקטשער וואס איז נישט איידל, וואס שיקסטו מיר פיקטשערס? דו קענסט מיך אפלאזן? דו קענסט מיך אפלאזן? וואס שיקסטו מיר פיקטשערס? נעשט גארנישט, ס'איז פלעין א פיקטשער פון א, ס'איז א נאכגעמאכטע מענטש, לאז מיך אפ! וואס איז א תאווה? איך ליג אין גיהנום? קום אריין, איך קען נישט, איך קען נישט דערהייבן, ער איז אזא זויבערע בחור'ל, אזא ריינער בחור, ער ווייסט נישט גארנישט פון לעבן, ס'איז אים גוט, ס'איז אים פיין, ער זוכט נישט קיין פראבלעמען, ניין, איך גיי אים דערביטערן, איך גיי אים ווייזן עפעס, איך גיי שוא מאכן ער זאל אויך נישט האבן קיין לעבן, דארף מען זייער אכטונג געבן, איינער רעדט ניבול פה, אוועקלויפן פון אים. אויב א בחור רעדט דא אין ישיבה אין ניבול פה און דו ווייסט פון דעם, פארלאנג אז זאלסט מיר קומען פארציילן. איך זוך נישט מען זאל מיר קומען פארציילן ווער ס'דאוונט און ווער ס'לערנט און ווער ס'לערנט נישט און ווער ס'דאוונט נישט. אויב איינער רעדט ניבול פה און ער דרייט זיך דא אין ישיבה קומען פארציילן, כ'וועל אים אוועקשיקן. דא דארף מען רעדן איידל. ס'גייט מיך נישט אן ווי זיי גייען אנגעטון. ווילסט אנגעטון ווילסט דיך אנטון א רויטע א רויטע העמד. וואס דארפסטו א רויטע העמד? לאז די קאלערס פאר מיידלעך. ער וויל גיין פינק, אראנדזש, וואס איז מיט דיר? וואס איז דיר שלעכט מיט בלוי? וואס איז דיר שלעכט מיט קאלערס וואס באלאנגט פאר א יונגל? ניין, פיין, גייט מיך נישט אן, כ'האב שוין געהאט בחורים מיט רויטע שטרימפ און מיט רויטע אונטערהעמד, טו וואס דו ווילסט, אינטערעסירט מיך נישט. אבער רעד איידל, רעד נישט קיין אידל פי. וואס ווילסטו, ווילסט מאכן עקסערסייז? כ'וועל מאכן א קלעס פאר עקסערסייז. איך קען די זאך, איך בין שוין פערצן יאר אין ישיבה, יעדע, ס'איז א עידזש וואס יעדע בחור גייט אריבער, כ'גיי א פייטער, כ'גיי זיין א באקסער, דזשאסט אריבער גיין, ס'איז גארנישט, זייער גוט, פיין, האלבע יאר, באדי בילד, נו, כ'גיי מיך אויפבויען, בה, פיין, קום, אויסלערנען, קום, קום, קום לערנען קראטי, ס'גייט אריבער, נו, פיין, אבער רעד איידל, רעד איידל, און ווייז מיר נישט קיין זאכן, רעד נישט צו מיר קיין זאכן וואס איך וויל נישט וויסן.